Hello, DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawng ka rak chim lai. February na hlenga Hakha ah Myanmar ram ralkap uknak, duhlonak langhternak anikuanak tiang an tuah cang. Ralkap uknak, duhlonak langhternak anikuanak cu Hakha khuathar ralhmung caltual in lamzawh thawk a si i Hakha Carson Hall tiang lamzawh a si. Hakha khuami nih ralkap cozah duhlonak langhternak cu lamzawh in siseh thlacamnak in siseh motor le motorcycle in siseh duhlonak langhter hi a si. Ralkap uknak duhlonak le Myanmar ram caah thlacamnak cu Carson Hall, CCU Carson Baptist Church le Hakha Thar Baptist Church ah rak tuah a si. Hakha khua an i kuanak duh lonak langhternak hmun ah Hakha Christian Minister Fellowship HCNF zong an i tel i lamzawhnak a hmai bik ah dir in lamzawhmi an hruai hna. Duhlonak a langhtermi i dinhnak hmun Carson Hall hmai ah Dr. Zuthet nih lamzawhnak le duhlonak langhter hi nihin in a dih dingmi a si lo, aa peh rih dingmi a si. Cucaah Hakha khuami le mino hna kan zaangder hlah seh, kan thatu tam deuh in chuah chin hna u si law a dih tiang ṭangṭi hna u sih tiah a chim. Hakha khua duhlonak langhternak an i kuanak cu CDM cawlcanghnak ah aa telmi cozah rianṭuantu, ngandamnak lei rianṭuantu, fimcawnnak lei rianṭuantu hna le zung dangdang, cun Hakha engineer hna le mino tampi an i tel i duhlonak langhternak cu pehzulh timh a si tiah thawng kan theih. Ramchung thawng ka rak chim lai. Mandalay khua cozah zungkip i fonh in February na hleinga ah ralkap uknak duhlonak an langhter. Fimcawnnak lei zung rianṭuantu hna, ngandamnak lei zung rianṭuantu hna, biaceihnak lei zung rianṭuantu hna, tlanglawng khualtlawnnak lei ah rianṭuanmi hna, sipin rianṭuantu hna le sianghleirun sianghngakchia zong hi duhlonak langhternak hmun ah an i tel. Cozah zung rianṭuantu hna lawng si loin Pitingci peng Tamato khua lothlo hna nih leithuannak se sawma a minung in minung zanga leng zong nih Mandalay ah duhlonak an langhter ve. Duhlonak a langhtermi lothlo hna nih ralkap uknak kan cohlang kho lo. Rammi vote upat u, phunglonh in nan tlaihmi hna thlah hna u, tiin duhlonak langhternak ah an au. Mandalay ah duhlonak a langhtermi cozah rianṭuantu hna le lothlo hna tal in khuami tampi hna zong nih duhlonak an langhter ve tiah DVB nih a ṭial. Mandalay khua no 26 le no 82 kar Myanmar Economic Bank ṭhenhnih kam i November na hlei nga ah duhlonak a langhtermi hna cu ralkap le palek nih meithal hmang in mibu an ṭhek hna. duhlonak a langhtermi hna nih dai tein duhlonak kan langhtermi cu zeiruangah dah hriam he cun nan kan chuahhnawh hriamnam zeihmanh kan i kan ṭung lo nan cungah fahnak zong zeihmanh kan tuah ṭung lo tiah au pah in mah le himnak cio ah mibu an i ṭhek. Palek le ralkap nih meithal hmang in mibu an ṭhekmi hna chungah aa hliammi tampi an um hleiah duhlonak a langhtermi chungin minung tampi an tlaih hna tiah duhlonak langhternak hmun i aa telmi hna nih an chim. Asinain zeiset dah tlaihmi an si ti tu cu thawngfiang a um rih lo. A liamcia zarh chungah palek nih tlaihmi minung sawmriat lengah Mandalay palek nih an rak thlah bel cang hna nain Tutan duhlonak langhternak hmun ah a thar in Palek nih an tlaih ṭhan hna tiah DVB nih a ṭial. February na hlenga zing Nepiro khuachung ah ralkap uknak duhlonak a langhtermi sianghngakchia minung sawmthum cu Palek le ralkap nih mibu an ṭhek hna i minung sawmthum leng an tlaih hna. Duhlonak a langhtermi hna cu Nepidaw, Zabiutigri peng, Suicia-Pinsang, Siangsangruun, No Hleili sianghngak sahlun hna le sianginn ah rian a ṭuan liomi hna i fonh in February ni hlei nga zinglei pasarih ah duhlonak an langhter i hi bantuk in minung sawmthum renglo tlaih an ton hi a si. Lam a zawhmi hna cu Sipin Bank hmai an phak ah ralkap ṭenk le meithal aa kenmi ralkap hna an ra i mibu an ṭhek hna, an kulh hna, an tlarhkhor hna. Sianghngakchia minung sawmthum le panga tluk an tlaih hna lai tiah ka zumh, tiah 88 sianghngakchia chungtel pakhat nih a chim. Sianghngakchia tlaihmi hna cu Nepiro thonginn lei ah an kalpi hna tiah RFA nih a ṭial.